Бәйрәм мәшәкате белән йөрибез. Бер атнада бер айлык гаилә бюджетын йота торган озын каникуллы, озак яллы Яңа ел безнең илдә корсак бәйрәме шул. Кайда ни күрәсең, барысын рәттән җыясың. Кирәкме, юкмы, кеше ала дип, салатларга кирәге чыгар дип, бәйрәм өстәле башкаларныкыннан ким булмасын дип, шәһәрдәге бөтен кибетләргә выручка ясап чабасың. Ә базарга чыксаң, танышлар очрамый калмый, сөйләшә-сөйләшә, котлаша көлешә ярты көнең үтеп китә. Ишеп яуган кар көртләп куйган сукмакны тун итәге белән себереп, авыр атлап баручыны Фәүзиягә ошаттым. Тик гәүдәсе калынрак кебек, Тазарып киткәндер, күптән күргән юк бит. Бер-ике ел элек дәваханәдә танышкан идек. Бик. Бик ачык күңелле. Сүзчән, Фәүзия белән стационарда озак көннәрне сөйләшеп кыскарта идек. Ирем белән соңарып кына өйләнештек, дип сөйләде ул. Безнең кебекләрне элек сазаган дигәннәр. Тугыз ел яшибез инде бергә. Тормышыбыз көйле анысы. Тик, бала көтеп гаҗиз булдык инде. Йөрмәгән җир, түләмәгән акча калмады. Гел көтеп яшәп, ай саен өметең тагын акланмаганын аңлап, елый-елый картая башладым. Ирем баштарак бик кайгырды, боекты, тик миңа рәнҗү сүзләре әйтмәде, ярый, миңа Ходай яхшы пар биргән, Кит дип тә карадым, башкага өйлән, кысыр хатын белән гомереңне әрәм итмә, дидем. Китмәде. Элегрәк мин тәкъдим иткәндә риза түгел иде, соңрак күнде. Менә быел балалар йортыннан яшь бала алдык. Отказник, туу белән анасы ваз кичкән баласыннан. Кемдер, күрәсең, менә бездәй еллар буе көтеп ала алмый, ә кемдер туу белән ташлый, газиз баласын чүпкә дә күрми. Аны ничек яратканны белсәң, үзем дә, ирем дә мөкиббән. Ирем бигрәк куанды. Төнлә дә, көндез дә кулыннан төшерми. Татарча матур итеп Мәликә дип исем куштык. Ул баланы алыр өчен күпме кәгазь җыеп, күпме нервы бетергәнне әйтеп тә тормыйм. Нәтиҗәсе кадерле, балалы булдык бит, туган, дип сөйләгән иде Фәүзия. Аның искиткеч батырлыгына, чит бала алып үстерергә җөрьят иткәне өчен соклану кичергән идем. Ана булу бәхетен татыр өчен ниләргә генә бармый хатын-кыз. Инде исән-имин үстереп кеше итәргә язсын кызкайларын. Яше дә кырыкны узган бит Фүзиянең. Артыгын кайгыртып, кирәгеннән артык каударланып, өзлеккән дә әле үзе менә җитмәсә. Ярый, ире төпле кеше туры килгән, баланы үзе карый икән, дип уйладым. Фузия процедураларны өй белән ике арада йөгереп йөреп үткәрде дә, чыгып та китте. Мәликәмнең әтисе алтын булса да, әни ныграк кирәк бит. Чыгам инде. Чирем бетте кебек. Баламны бер генә минутка да үземнән калдырасым килми. Белсәң шатлыгымны. Тик торганда да Мона Лиза кебек йөземнән елмау, елмаю китми. Урамда очраган кешеләр юләрдер бу диләрдер, дип куанычы белән бүлешкән иде ул саубуллашканда.

Шул чакны искә төшереп, алдымнан баручы ханымга эндәштем. Фәүзия, синме соң бу? Кар кызы булгансың бит, танып булмый сине. Карга баткан йон башлык астыннан караган элеккечә елмаюлы күзләр танышымныкы иде. Без көлешеп исәнләштек. Бер-беребезне киләсе бәйрәм белән котладык. Шулчак мин эч турысында аның туны шактый кабарып торуга игътибар иттем. Сорарга кыймадым, Фәүзия ачыклык кертте. Син ышанмассың, якташ. Беркем дә ышана алмый моңа. Туганнар да, дуслар да шакката. Без бит бала көтәбез. Менә озакламый табар вакытым җитә инде, дип, Эчен сыпырып куйды. Мәликәгә ике яшь тулды. Аермачык татарча сөйләшә. Бик зиһенле бала булды. Теле буталмасын, чиста ачылсын дип, атасы белән үзара да рус сүзләрен кыстырмыйча аралаша башладык хәзер, дип елмайды Фәүзия. Кызчыгыбызны асрамага алганга Ходай бер безгә ничә ел сорап ала алмаган баланы биргәндер. Мәликә Алиһә хәзер безнең өчен. Аны алганнан бирле бәхетле очраклар күбәйде әле бездә. Әтиебезне эш урынында җитәкче итеп күтәрделәр. Яңа фатирга күчтек. Инде күз генә тимәсен. Бу бала тормышыбызга җан өрде бит. Менә Яңа елга тәм-том алырга чыктым. Үзем дә бала белән бер хәзер әллә ниләр ашыйсым килеп талымлыйм. Нинди искитмәле хәл, дип уйладым мин. Ничек мондый хәлдән соң бөек көчләргә, Аллаһыга ышанмыйсың инде? Тугыз ел бала таба алмаган хатын ятимәне асрамага алгач, тиз арада авырга узган. Әкият диярсең. Сораганга бирермен дигән, ишетми калмый ул, дия иде әби. Сорыйм, бирми, дип аны котырта идем. Ышанмый идем. Ә бәлки, Ходайдан нидер сорар өчен без башта ниндидер яхшы гамәл кылырга тиешбездер? Шул очракта гына изге гамәл кылучыларга үз теләкләре бүләк булып кайта торгандыр. Хикмәти Хода! дип, фәлсәфи уйларга бирелдем. Тик бәйрәм алды кичендә уйланып торырга артык вакытым юк иде. Фәүзиягә Яңа елда аваз соласы баласын исән-сау табуын, гаиләсенә иминлек, елларга тынычлык теләп, мин дә, чираттагы тәгамнәремне хәстәрләргә дип, өемә чаптым.